atĩrĩrĩ ndamiano Eh, ĩ nĩ kĩ kĩroragire kagwanja tondũ ndaigua ikĩhũrahũrwo mũng'eco atĩ nĩ mũtwe aracũkire ararũga arĩ ngari igũrũ ĩgĩciaga ĩyo nĩ mĩhũrahũro ya andũ-ĩ ĩ hoya ũhoro ngũha tahe icio njigue kagwanja arĩ o muoyo ndakuĩte atĩki kũrathwire atĩrĩ ĩĩ kagwanja arĩ kumĩra meiri rũndi-ĩ ĩĩ akĩenda gũthiĩ nyaikuru nĩguo na tondũ kwarĩ mũthenya wa thigũkũ-rĩ ĩĩ matatũ itiakĩonekaga ĩ- nĩguo kagwanja wakwa-rĩ ĩĩ akiumĩra barabara nene-ĩ ĩĩ na nĩ aikarire mũno barakinya agĩcecũka nĩguo ona ngari ĩkĩhetũka akamĩhe guoko ĩĩ ĩakĩonekana rĩa ũkĩheo rebiti Ĩ, nĩguo thutha wa kũnina mathaa merĩ matatũ bararĩ ĩĩ akĩona mbikabu yũkĩte nĩguo akĩrũgama bara gatagatĩ ĩĩ akĩrũgamia na kĩgathĩ mũno kinya ĩkĩrũgama ĩ agĩgĩteithĩka reke tuge nĩguo rĩu mbikabu yarũgama-rĩ ĩĩ ndereba agĩgĩikũrũkia gĩcicio hanini ĩĩ akĩmũria thĩna waku ĩĩ nake agĩkĩmwĩra ĩĩ kagwanja agĩkĩheana ũhoro ta kameme kerũ ĩ gaka ka mũingĩ o ũrĩa ũriuga agĩkĩra ndereba atĩrĩ ĩ we arokire bara ngũriũriũ ngũriũriũ ĩ na ngari nĩ ciagire biũ Ĩ, nĩguo na tondũ nĩ ũĩ thikũ ici nĩ gwacũkire mũndũ ũtoĩyo ndakuagĩrwo gĩtĩ kĩa mbere rĩ ĩ nĩ kũru we ĩ kagwanja-rĩ ĩ agĩkĩũrio nĩ ndereba atĩrĩ ĩ nĩ ũgũikara hau thutha No nĩndĩragera kwa bundi wa mbaũ ngĩoyaga ithandũkũ ngĩre mũndũ ũkuĩrĩirwo Nyaikuru. Hĩ, nĩguo. Kagwanja kũigua rĩtwa Nyaikuru na nĩkuo athiaga-rĩ, Ĩĩ, akĩmenya nĩ biũ, akĩmwĩra ndĩ chonjo chonjo. nĩguo. Akĩmwĩra atirĩ na thĩna. Hĩ, Kagwanja wakwa-rĩ, ĩĩ, akĩnyua igũrũ wa mbikabu. nĩguo. Magĩkĩgera kwa bundi makĩoyaga ithandũkũ rĩa maiti. Hĩ, Ĩ, nĩ rĩa kũgĩra mũndũ ũyũ ũkuĩte ũrĩ nyaikuru mocarĩ ĩ nĩ ndona nĩ ũranyita ndeto biũ rĩu ndeto nyitaga cita tene ĩ rĩu kagwanja rĩ Ĩ. ona akĩhana o tarĩ we garagaria ya mũndũ ũrĩkũ Ĩ, mũndũ ũyũ wa mbikabu ĩ ũũ mwene ngari nĩguo magĩkĩgera kwa bundi nĩguo magĩikia ithandũkũ mbikabu igũrũ Ĩ, na magĩkĩnyita thabarĩ magĩcĩrĩrĩka marorete ya nyaikuru ĩ, nĩguo Ĩ- rĩu kagwanja-rĩ Eh, na nĩ makĩmenyanire na mũndũ wa mbikabu-rĩ eh. nĩegũkuĩrwo mbere kana egũikara na ithandũkũ na gũkũ thutha agũikara na icandũkũ na gũkũ thutha tondũ rĩrĩ ĩĩ gũtakĩrĩ ũyũ ũngĩ ĩ, nĩguo ĩmonanĩra hau ĩ na ndaramenya ũyũ nĩ kanyoni mũcemba ũũ ĩĩ na no nginya wĩtigĩre ĩtiguo ngari Nĩguo. gũkinya nyaibaca harĩa handarameya-rĩ ĩĩ mbura ĩkĩarũka kura Nĩguo. Na nĩ wamenya pickup ĩno rĩ Ĩĩ. ndĩrĩ hama Ndegũkĩrwara rĩ mundia. ndekũrwara tondũ rĩrĩ Ĩĩ. atakĩrĩ mũkĩgu Ĩ, nĩ mũndũ mũũgĩ. Ĩĩ, rĩrĩa onire mbura nĩ yurire mũno rĩ Ĩĩ. na ndereba ndareringithia kũmwĩra athiĩ hau mbere atige kurĩrwo rĩ Kaĩ watarĩ tha. kagwanja akĩona tondũ ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩerũ rĩ Ĩĩ. na rĩrĩ ũtheri rĩ Ĩĩ. na no hĩndĩ rĩoima kwa bundi rĩ We, we, tamba ũtige. Ũrĩa akũnjĩrĩre kũingĩra ithandũkũ eyũwe mbura kuo. Ũũru waku nĩ kwĩhe ũhoro. Kagwanja kwaria ma ndarĩ ũndũ ũngĩekire tiga kũhingũra ithandũkũ na akĩhingĩra kuo nĩ arĩkiurĩrwo mbura na he kanyũmba hau. Ai, ai, we, we, reke rũgano rũu rũthirĩre hau. Rũtigũthirĩra hau kĩguoya gĩkĩ tondũ rĩrĩ, atakĩrĩ ho rwathirĩire. Kaĩ ũtangĩkĩndĩkĩria ũhoro ũcio mũthenya ũngĩ? Tiga guoya reke ngũrĩkĩrie rũgano

To ne guo. Alo za doko gari Eh. okinyo hara heta goere metaita re. Eh, Mundu ngoire iwone mbura muno re. eh, Akiwarugamia ngari iria. he ne guo. Muthuri uyu ndereba re. Eh, Agikirugama na agigikurukia gichicho hanini. eh, Akiuria mundu ucio atiri. eh, Nĩ ũgũikara hau thutha harĩ ithandũkũ ũrĩa ũrĩtirĩ mũndũ ndagĩra mwĩrĩ na gũkũ nyaikũrũ he na tirere ngoria ndamiano. Eh, Ndereba, nĩ aramenya kagwanja arĩ thĩinĩ wa ithandũkũ rĩu? Rĩciria caũ rĩtingĩmũka tondũ rĩrĩ. Ĩĩ. We ndarĩ ũndũ aramenya, oyo kagwanja arĩ igũrũ. Ĩ, Nĩguo. Mũndũ ũrĩa-rĩ, Ĩĩ. agĩkĩhaica mbika bucuza Nĩguo. na ndereba agĩcererĩkia mũtokaya. We, hau nĩ ndona ũgwati ũgĩũka. Ngari gũkinya o harĩa mũkawa-inĩ ũyũ Ũrĩ riumĩrĩra rĩa Nyaikuru ũgwĩtwo Sitemu-rĩ, Ĩĩ, mbura ĩgĩkorwo nĩ yahiũka, tamba ũtige hanini. Mũndũ nĩ aramenya atĩ ithandũkũ thĩinĩ kũrĩ mũndũ. aca ndaramenya. Hĩ, hĩ, hĩ, ũgwati nĩ ũcio. Nĩguo. Ngari gũkinya o Sitemu-rĩ, Ĩĩ, haucho kagwanja-rĩ, ĩĩ, akĩigua mbura ta yakĩa. hĩ, hĩ, Akĩhingũra ithandũkũ akĩũria mũndũ ũrĩa wakuĩtwo atĩrĩ, ĩĩ.

nyowandu aria mari thutha niho ni popopopo ati ngari ni oraga mundu yũkai na mũtigoke na kũrĩ andĩ ũguo tikagwa njo gũkuĩte nĩ mũndũ ũngĩ ĩrĩ ucira tũcio ũikaraga atĩ ucio no haritå ha ndå gå yangu ta rä u cira tocio ndå gå yangu rä ĩĩ korwo nä we njanji rä ĩĩ å ngä å tua atä a ningĩ gĩtua atĩ tiga ndĩkiuge